Kum sangkhat zakua sawmli leh pali nih a nipui a rawn thaw tan tih chuan. Europe ram chu indopui pahnihna avangin eiva pah chang zo lek lek tawh a, a hmaa chak em em leh indo ti chhuaktu ber Hitler-a leh a pawl Nazi ho chu an dinhmun a phet tawhin an chan a chhe chho tan ta hle mai a, hneh thei loh leh an hming sawi ringawt pawha mite hlau an khurh phah ṭhin. Nazi te chuan an ram lak sa an chan duai duai mai a ni. Khawchhak lama Red Army an tih mai, USSR sipai, sipai pangai ni tura training mumal pawh nei lo, lo neitu leh factory a thawktu, a tulna avang chauha silai lek ve te chuan, Ram an rawn la duai duai a, khawthlang lamah ni se Allied sipai, Tangrual sipai, te chuan a ni telin hma an rawn sawn bawk si. Vansang atangin a khat tawkin thlawhna inbawm a rawn thlak reng a, Germany chu a khu luai luai reng a ni ber mai. Mahse, Chuti khawp chuan an chan chau tawh mah se, an hotupa Lulu leh Rothap zet mai Mein Führer an tih Adolf Hitler erawh tlawm mai a la tum hauh lo. A hnung zui tur in awm mi tlem te te nen a tawm buk atang chuan nitin ralrel dan tur an la ngaihtuah a. Dawhkana map lian pui pui inpharh te chuan an hmelma te ram lak dan leh an ram chan zel dan bak kawh hmuh tur nei tawh lo mahse, Nazi sipai te chu hnung tawlh lo a hma lam pan zel turin nitin thu pek an ni a. Chhan leh vang eng pawha hnung tawlh emaw inpek chu a remti lo bur mai a ni. Hitler a ngaihdanah chuan Germany chu indonaah chuan hnehtu a ni ngei ngei tur a ni a, hnehtu a ni thei ta lo rau rau a nih chuan Germany chu kumkhua atan bohlen tawh zawk se a duh a ni. Indopui pakhatnaah an chak loh avanga, ram dangte hmuh sit leh tih duh dah ang kha thlentir a tum tawh lo bur mai a ni. Chu a ngaihdan rorum zet mai chu tawmpui thei lotu tam tak an awm tawh a, an zingah chuan a hnung zui turin awm ni thin. Sipai hotu leh lal ber ber te, mithiam tak tak leh chhungkaw zahawm tak tak a mi te pawh an awm a, mahse Hitler-a chu a hlahawm em avangin, tumahin an ti lang ngam hauh lo. A tirah chuan Hitler-a chu an ram tung dingtu tur, khawvel chunga roreltu a siam theitu tur nia ngaiin an thlawp tha em em a. Mahse, Indonaah a thil tih duh dan leh Juda ho chunga a thil tih dan te chuan an ngaihdan a thlak chiang hle mai. Tuna Hitler hi chu hmana hruaitu chak Hitler kha ni tawh lovin, thuneihna in a bual at Hitler-a a ni tawh tlat a ni. Mahse, tumah reng rengin Hitler kalh zawngin tawngkam khat pawh an chhak chhuak ngam si lo. Germany khua leh tuiten indoh chanchin chi hrang hrang ni tina an hriat thinte chu a che lam hlir a ni tawh a. Khaw pum puihal a nih thu te, pawisawi lo nunau tam takin an nunna an chan thu leh ei leh in tur pawh nei mumal lo a rilṭam tuihalin German tam takin pawn lerah an ni an hmang ral ṭhin a ni tih te chu an thu hriat ṭhin a ni a. Indohna ah chuan Germany chuan hnehna a chang dawn lo a ni tih leh Germany chu a ral mek a rang taka chhan a nih loh chuan chhan tlak awm loin a tlu chhe hlen mai dawn a ni tih chu Hitler-a sipai officer tlemte zinga mite ngaihdan chu a ni a. Mahse, Hitler-a ngaihdan kalh zawng emaw? A thu awih loh chu thihna a ni mai si a, ngun taka an ngaihtuah hnuah kawng pakhat chiah awmin an hre ta, chu chu Hitler-a zawk tih hlum chu a ni. Mahse, chu hnahlawm tak chu tu nge thawk anga, tuin nge ti hlawhtling ang tih chu zawhna chhan harsat tak a ni. Tichuan, khawvela inphiar ruk hnahlawm ber pawl leh Tun thlenga mite ngaihnawm tih Operation Valkyrie an tih chu a lo chhuah phah ta a ni. Operation Valkyrie hrim hrim hi chu Hitler-a thah tumna operation ni loin Nazi sorkarin sorkar laka helna chawk chhuaktute thununna tura operation a duan hming a ni mah zawk a. Nazi sorkar laka helna chawk chhuak emaw ram chhung dinhmun tider thawng thei helna a lo chhuah chuan Reserve Army an tih te chu tirhchhuah an ni ang a, an ni chuan chung helna te chu rang takin an ti reh vat tur a ni. He Operation Valkyrie hi Hitler a phiarrutu ten an thlan chhan ber pawh Hitler a chu an thah theih hlauh chuan mipui zingah Hitler chu anmahni thah ni loin sipai thenkhat zingah sipai sorkar dina helna chawhchhuah tum an awm a ni tia tlang than tir chu an tum ber a ni a. He Operation Valkyrie hmang hian Hitler la thawhpuitu sipai officer te pawh man an ni ang a, sorkarna pawh an kutah a awm theih dawn avang a ni ber mai. Chu an thil tum tihhlawhtlinna atana an mithlan chu Hitler a mirin em em Claus von Stauffenberg a ni. Stauffenberg chu han en mai chuan mi rorum leh huaisen hmel pawh a pu lo a, mahse a lan ang ngawt chu a ni hauh si lo. Lehkha thiam leh fing tak a ni a, midang ang bawkin indopui pakhatnaah Germany a chak loh avanga, ram dangten an tih duh dah avang leh chumi atanga chawi chhuak theitu ni a ngaiin Hitler-a chu a thlawp em em thin a. Sipaia in pe in rei lo te chungin German sipai rinawm leh tangkai ber zinga mi a ni chho a. Hitler-a ke bula tal phak chin a rorel pui thin a ni phak hial a ni. Stauffenberg hian kum sangkhat zakua sawmli leh pathumah North Africa a an indo laiin a nun a chan ṭhelh a, an chuanna lirthei chu ṭangrual sipai ten an rawn bawm fuh a, ni khawhre lo rei tak a awm hnuah mak tak maiin a dam chhuak leh a, mahse chu bawmpuak avang chuan a mit veilam leh a ban dinglam a chan bakah a kut veilam pawh zungṭang pahnih lai a chan phah bawk a ni. Mi tam tak chu ni se, indona avanga ram tui lei lo, rual ban lo ka ni e tiin an thu thluang ngei ang. Mahse, Stauffenberg erawh chuan an ram tana hnathawh erawh chuti mai a tawpsan a tum reng reng lo. Sipaia a lo kir leh hnu chuan a hmaa Stauffenberg erawh a ni ta hauh lo mai. A chhan chu chutia hliampui tuara a leh reng lai chuan, Ngun zawkin a inngaihtuah a, Germany dinhmun dik tak leh indonaiin a nghawng nunau pawisawi lote tawrhna zawng zawng chuan mi thar ngaihdan thar neiah a siam ta a ni. Sipaia a kir leh chhan pawh a hmaa sipai hna a thawh dan a thawk leh turin a ni hauh lo. A kir leh chhan dik tak zawk chu Indona ti tawp turin. a tlai hmaa Germany chhan him turin a ni tawh zawk a ni. Chutia sipaia a let leh hnu chuan Stauffenberg chu reiloteah Hitler a phiar rutu pawl sipai officer tlemte zingah a intat lut thuai a. Anni hian hun rei tawh tak atang khan Hitler a tihhlum dan tur hi an lo ngaihtuah tawh a, vawi tam tak an lo hlawhchham tawh bawk a ni. An zinga lar tak pakhat chu Henning von Tresckow tih a ni. Ani hian Hitler-a chu thah tumin vawihnih lai a lo bei tawh a, mahse a hlawhtling thei tlat lo. A vawikhatna ah chuan Hitler-a thlawhna ah chuan zu bur chhungah bomb a thuk ruh a, chu bomb chu vansang a puak tura duan a ni a. Mahse vansang boruak chu a lo dang nam tak si ah chuan bomb ti puak tu tur ber, A detonator chuan hna a thawk thei ta tlat lo a, Hitler-a tih hlum a tumna chu a hlawhchham ta a ni. A dang lehah chuan Hitler-a chu mipui zinga a awm laiin thih chilh bawm hmanga tih hlum a tum leh a. Mahse, Hitler-a thih hun chu a la thleng lo a nia nge tih mai turin thih chilh bawm kengtu zawn a thlen hma chuan mak tak maiin Hitler-a chuan a letsan ta daih mai a, an hlawhchham leh ta a ni. Hitler-a tih hlum tuma beia hlawhchham leh si chu thil hlauhawm tak a nih bakah amah hnaih hrim hrim pawh chu thil harasa tak mai a ni a, ruahmanna tha tak mai bakah hun remchang tha tak an mamawh dawn a ni. Kum sangha zakua sawmli leh pali a lo inher chhuah chuan, Stauffenberg pawh Hitler-a mi rin berte zingah a intat lut leh tawh a, Hitler-a ke bulah a ralrelpui zinga mi a ni phak hial tawh a. Hitler-a tumbuk Ulfsleir an tih pawh chu a lut thei hial tawh a ni. He Ulfsleir hi Prussia khawchhak lama awm a ni a, sipai za tam takin uluk takin chhunzan zawmin an veng a, Hitler-a mi rin zawng tak tak, mi tlemte chauh bak chu chu hmunah chuan an lut thei lo a ni. Chu hmunah ngei chuan Hitler-a chuan a mi rinzawngte nen an ralrel dan tur an ngaihtuah thin a. Chu hun bak chu Hitler-a hnaihna hun dang a awm meuh loh avangin an thil tum ti hlawhtling tur chuan Hitler-a tawm buk ngei chu an thlang ta a ni. An hlawhtlin ngei ngei a ngai a. a chhan chu an hlawh cham loh chuan anmahni zawk chu tihhlum an ni ngei ngei dawn tih pawh an inhre chiang hle a, tin chance vawikhat bak an nei lo tih pawh mihrilh nawn an ngai hauh lo. July ni sawmhnih sangkhansakua sawmli leh pali zing a ni a. Chu ni chu he khawvel atanga Hitler-a nuai bo an tum ni chu a ni. Hitler-a chuan Wolfs Lair lamah chuan an ralrel dan tur ngaihtuah tur chuan a misawm bik tlem te te chu a ko khawm a. An zingah chuan Stauffenberg pawh a tel a ni. Mahse, tun ṭumah erawh hi chuan, Stauffenberg chu Hitler ralrel pui tur ni loin amah that tur zawkin Wolfs Lair lam chu a pan ta a ni. Zingah Berlin atangin thlawhna sipai hmangin Wolfs Lair lam pan chuan a chhuak a, a kutah chuan Hitler-a thahna tur bawm uluk taka briefcase chhunga khung chu a keng bawk a. Chu briefcase chhungah chuan. bawm chak tak pahnih dah a ni a, a chhan pawh bawm chu an a thei ang bera thawk tura an duh vang a ni. Bawm pakhat chauh chu a hma anga puak thei lo palh te a lo awm palh takin tiin inven thawn thil thuah bawm pahnih lai an dah a ni. Stauffenberg chuan Ulslayer a va thlen chuan harsa lutuk loin sipai duty te chu a pal tlang mai a, a chhan pawh amah chu sipai lal a nih avang leh Hitler-a mirin tak a ni tawh vang a ni. Mahse, a chet dan a hawi her engkim mai chu rilhlelh awmin a awm tur a ni lo. Engkim chu pangai takin rinhlelhna awm hauh loin a ti tur a ni. Mahse, Hitler-a thih hun a la ni lo cheu nge, an ruahmanna angin engmah a kal leh ta tlat lo mai. Chutia sipai lu ber ber an han inhmukhawm chu tih tur leh sawi tur chi hrang hrang a lo tam a. Stauffenberg chuan hun chep tak karah bomb pakhat zawk chauh chu a ti nung hman ta tlat. Mai. Mahse, bawm pakhat chauh pawh chu a kam nge ngei a ngai. Tin, chu mai bakah, an meeting-na hmun tur chu chawpchilh taka sawn a ni leh zel a. Inhnuai bunker-ah ni loin pindan pangaiah sawn a ni ta thut mai a ni. Hei hian bawm puahna zawngah nasa takin nghawng a nei a. In hnuai bunker chhunga bomb pahnih kha han puak nghat se chuan mihring tan vanneihna tawp pawha han damchhuah chi a ni lo hrim hrim a ni. Mahse, chutiang pindan pangngai tukverh tam tak awmah chuan bomb hnathawh chu a chak lo sat dawn a ni. Mahse, bul an tan tawh a tawpsan theih a ni tawh lo. Stauffenberg chuan engkim chu a la kalpui zel a. Room chhungah chuan sipai lal pui pui chu an ding ngir khup mai a, a laia dawhkan lian takah chuan map lian pui mai a in chhap duai a, chu mi bul chiahah chuan an mi duh Hitler-a chu a ding a ni. Stauffenberg chuan a briefcase chu Hitler-a hnaih theih ang berah chuan a dah a, zun ram thiar lawk tur anga insawiin chhuan lam a siam a, chu pindan chu a chhuahsan ta a. Hung pawn atang chuan Stauffenberg chuan a thlir reng a, chawhnu dar sawm pahnih leh minute sawmli leh panga ah chuan Ulslair chu a puak darh ta chuai mai le. Pindan chhunga sipai lal tak tak awm te chu an let pheng phung mai a, hun eng emaw chen chu an buai nuaih nuaih a ni ber mai. Mahse mak tak maiin Hitler-a chu a rawn ding chhuak leh ta tlat mai le, an hlawhchham leh ta. Hitler a bula Stauffenberg-a bawm dahna briefcase chu a hnawk an tih deuh avangin dawhkan hnuaiah an nawr lut hlek a lo ni a, dawhkan ke lian tak chuan Hitler-a chu a lo veng a lo ni reng mai. Meikhu leh sipai tlan nuaih nuaih karah chuan Stauffenberg-a chuan a hlawhtling nge hlawhchham tih chu Ti chiang thei lo mah se, hlawhtling ni ngeia in ngai a, thlawhna lam panin hmanhmawh takin Berlin lam pan chuan a let leh ta a ni. Hitler-a thah tum a nih leh Pulsleirah bom a puak tih chu rang takin Berlin lam pawhin an lo hre thuai a, mahse Hitler-a chu a dam nge a thi tih chu an la hre mai thei bik lo. Reilote hnuah chuan Hitler chu a dam tih leh amah thah tumna a pumpelh tih chu an hre leh ta a, amah thlawptute lawmna a thleng ve leh ta thung a ni. Stauffenberg-a'n Berlin a thlen leh meuh chuan chanchin kim chang engkim an lo hre tawh a. Stauffenberg-a leh a thurualpuite chu man nghal niin an chungchang thu ngaihtuah khawtlai pawh awm loin a zanla la chuan Bender Block lamah hruai niin, Chulai hmunah chuan kah hlum a ni ta a ni. Mahse, Stauffenberg-a te thihna chu a bul tanna chauh a ni. Hitler-a chuan chutianga amah phiarrutu leh phatsantu an awm tih a hriat chuan a zawnchhuah runpui chu a han dei ta tak tak a, mi tam tak rinhlelh thu-ah man an ni a. Chung an mi man te chu Hitler a phiar ruk hla awmzia entir nan mipui hma ah te an ti hlum ta hmiah hmiah mai a ni. Chutiang a an mi man zing ah chuan German sipai lar tak Erwin Rommel Mizo te pawh in a kan hriat lar ve em em The Desert Fox pawh hi a tel nghe nghe a ni. Hitler a thah tum na hi khuanun rem a ti lo a nia nge tih mai tur a ni a. Mahse, tih a suang tuah tur khawvel history thlak lawk thei tur khawp tam tak a awm a, bawm pahnih kha puak thei ta se, an meeting na pindan kha sawn lo ta se emaw briefcase kha inches tlem tein lo nawr sawn hlek lo ta se tih han ngaihtuah chuan khawvel hian history dang a nei ang a, nunna tam tak pawh chhan a ni ngei ang le.